Papa Atuado nkɔbɔ damfo a w'abusuafo apow. Mefrɛ wo bra ha na mese na menkyerɛ wo nyansa. Simifoɔ baa, bakura sini. Bɔbɔ damfoɔ Papa Atuado nkɔ bra ha na mese na menkyerɛ wo nyansa. Asiagɛ. Mese memma wo one inch ɛma wo mfa nyimi ɛmɔ me din koraa nka sɛm koraa da. Wagyimi five years. Nea this the time a ɛwɔ sɛ me kyerɛ wo nyansa Wagye wagye me akyɛ Kwasiaba a wose Nyankopɔn na afrɛ wo a wonka Nyame asɛm Pɛpɛtwe adɔn kɔ bra ha o Woyɛ atɛntɛnhuo Woyɛ bɔɔl aso adeɛ wakyimi wɔ social media tɛ too much ɔnkwasi aki this is the time a ɛsɛ yɛde ba na wieɛ bɔtumi keka nsɛm to asɔfoɔ atitiriw so bɔtumi keka nsɛm to atitiriwfoɔ so asiaba ɛda a mɛtena ase na abɛhu sɛ amankra do amankra do sɛ ɔmfa nkyɛ koraa saa otwan mɛɛ pɛpɛtwa dɔnkɔ Odwan mɛɛɛ. Me ɛnɛ me ba bɛ expose wo to the core. Ɛka sɛ wantumi na sɛ yɛka sɛ wabɔ dam a na ɛyɛ ɔdɛ. Ɛde meyɛ Nyame kasamafoɔ. Bronsam kasamafoɔ woman. W'anim tantan. Amankra de yɛfrɛ ma ɔyɛ adeɛ yie. Taylor ɔyɛ adeɛ yie. Ɔpempam pempam na ɔsan twitwa no kama kama na ɔsan twitwa na ɔsan siesie no yie. Asiagɛ compa unnecessary comparison na aba bɛyɛ na ha no mi sɛ. Me ba bɛkyerɛ comparison no ase yie paa. asia wagya obi kunu na woda ho na wode gyinie wagya obi kunu na woda ho ana wo gyinie nti ɛka asɛm a kyɛ sɛ woa wagye sɛ wopɛ sɛ wobɛyɛ dɛ wobɛtie futuo ɛnɛ meba bɛkyerɛ tam ko a wobɔɔ dam ama meba bɛfaa wɔ ɛfiri ɛyɛ ghana Edo kɔkɔ hyɛɛ Holland. From Holland ne w'adwaman a wode firi ɛyɛ Holland kɔkɔ tena ɛyɛ UK. Deɛ nti a nam ko so a ɛma wo firi Holland kɔkɔ tena UK. Me ba bɛkyerɛ wiase aman sɛ ama wɔn ahu sɛ woyɛ woyɛ woyɛ dwamanfoɔ ba a wo sɛ be ahyɛ w'ani kyɛn wɔn ano ɔkyɛn wɔn sɛ ebi a wɔte dan no. Ase agɛ wɔsɛ wɔyɛ nyame kasamafoɔ. Wonim Yesu ɛnfa. Yesu ka sɛ apɛpɛtwa no kɔ wɔbɛte Yesu. Nyankopɔn kasa a wobɛte Nyankopɔn ne. Asia girl wo so mmu adeɛ na ate social media na ade w'ani abu ho asafo hene ana papa atwa adankɔ na na ɔyɛ ayɛ ɔbɛdu atɔ yɛ ɔbɛdu atɛm ama nkrado sɛ wo nkwasi atɛnie no wontumi mfa mfa mafikyiri I'm telling you the gospel fact. Bɛsi agye sɛ wo pɛpɛ bɛsi agye sɛ woammɔ me din. Wanya kwasia bɛrima bi a ɔne nam social media sɛbi akudɔntɔ.

Bɔdamfoɔ pɛpɛtwo adɔnkɔ ɛbaa life nnɛ. Ɔga sɛ amanka no medi agorɔ anyhow. Daabi daabi daabi. Hwɛ. Amfa mfiri ne na. So wagye me a, me amanka no meyɛ mɛka me ntɔkwa o. Wadi m'atamfo ɛyɛ five years. Wa wadwen sɛ five years wadi amanka no atam saa me mua o. Wodi m'atam saa me mua o. 2021 ɛyɛ year bi a mayɛ m'adwen sɛ wo Wo gyimii no, mede reba n'awieeɛ. Wo nso a video no ase, wo se deɛ ayi pɛ pɛɛ. Shine your eyes, wɔamerɛ wo ntaadeɛ biara na deɛn deɛn na ntaadeɛ a wɔde brɛɛ woɔ ana na wonhyɛ na deɛn deɛn. Hɛ, obi mu adeɛ na wompɛ a, fa kɔma ne back. Wote? Perpetua Donkor, wo social media na wote na ade w'ani abɔ ho asafohene sɛ woyɛ honhom mu adwuma no, ɛde bɛn honhom adwuma na woyɛ? Sabi, nnipa bi a wɔn adwene mu wɔ ha a wɔn akyinnye. Me, woyɛ w'adwene sɛ wobɛ use w'adwene wɔ me so. Me nhyɛ da mɛ, mɛ, mɛka, mɛ, mɛ clear wo, na ɛbrɛ abɔnten bɛkeka wo sɛɛ wo nkwasea asɛm bi sɛ ɛyɛ ntoro na ɛtwa to me soɔ, na wobɛba bɛgu nnipa bi anim ase ama me ne mpa. Wohu sɛ wore wo nkra ne ba yɛ mammua wo. Kɔ mehu sɛ woyɛ bɔdamfoɔ straight, woyɛ gyimifoɔ. Na sɛ wonyɛ gyimifoɔ a, nka wobɛka sɛ wowɔ ayɛ sunsum mu adwuma ma Peter Paradise, Paradise nkonkotwa ntorɔ nto me so. Woyɛ kwasea gyimifoɔ, dadeɛ na mehu sɛ. Woyɛ sɔfo maame korɔko a wofrɛ ho sɔfo maame a, woyɛ sɔfo maame a nka woyɛ gyimifoɔ paa. Sɔfo maame a wososɔ nkwaseasɛm so, wososɔ ntorɔ so, tumi ka sɛ wo wo sɛ wo na woyɛ sunsum mu adwuma maa Peter Paradise koko twaa ntorɔ to me so. That day na mu sɛ woagyimi. Pɛpɛtwa dɔnkɔ. That day na metee saa asɛm no a, wɔn kra naa de bae sɛ ɛno nti no, Memmra mmɛklɛ wo sɛ Nana nkradaa maa wo car bi a ɔmaa wo phone bi a ama mɛklɛ wo na mebɛyɛ a wo so bɛba wobɛyɛ adeɛ bi ama me eh don't let me go there because mehu sɛ menim sɛ woyɛ bɔdamfoɔ woagyi me nti mefoɔ asɛm nyɛ asɛm mo na moakɔ awe mo akɔko tire ɛna moka bɔɔ mu na mosem bɛtwa ntorɔ de ato amankra no so ɛna moakɔtwa ntorɔ ɛwɔ court ɛne agye mo adie ɛne ɛse ama mo sika ne ɛde sika no bɛma moɔ monyi ni monyi sika ne ni pɛpɛtwa dɔnkɔ Ɛpɛ sɛ wote aseɛ sɛ wo yɛ pɔtamfoɔ nti I don't take you serious. Nkra na wode maa Bijay sɛ ɔmmra mɛka nkyerɛ me wei woanka ne secret o wokaa sɛ Bijay mmra mɛka nkyerɛ me sɛ wo na woyɛɛ sunsum mu adwuma maa Peter Paradise bɛtwaa ntorɔ too me so ɛnyɛ wo na woyɛɛ sunsum mu adwuma biara obiara nim sɛ social media Peter Paradise ɔyɛ gyimigyimi obiara bɛtumi ayusu no at any time at any given point wontumi ka nkyɛn sɛ wo na woyɛɛ sunsum mu adwuma deɛ bɛyɛ sunsum mu adwuma pɛpɛtwa dɔnkɔ Pɛ sɛ mema wo te aseɛ na wohunu sɛ saa wo gyimi na wode akyerɛ social media akyɛ ɛne adwaman na adokoro na wo na afrɛ wo sɛ woyɛ nyame kasamafo kwasia wo wo nyame nipa a ɔyɛ dwamanfoɔ da eh nyame nipa baabasia anka mma ɛma a ɔmafa nyame dwuma deɛ anka ɔmo yɛ clean bɛɛ wo pɛpɛtwa dɔ nkɔnkɔn adeɛ adwaman ma ɔkwan ma nyɛ nyame dwuma ɔbɛ dwamanfoɔ asɔfo maame a ne ho yɛ ne dɛ adwaman adokoro na wagye obi kuna tan n'ani ase afrɛ ne ho sɛ ɔyɛ sɔfo maame, nnipa bi a wɔagyimi a wɔnwene nkɔ akyiri ana wɔbɛma kwan ma wo potamfo wei sɛ ɔde nsa bɛto me so. Maka kyerɛ sɛ amanka do, no mercy for the cripple this time round. Mema wo sɛ kwasi abaabaa kankan saa sɛbe adwaman adokoro wa gyidako ekura wo twɛ. Watwitwa wo twɛ de ama gyidako a wosuro sɛ wogyaa no ma ne kɔ ne yere hɔ a ebi ɔde bɛgu anim ase nti abɔ wo tam. Korakyie ko a wode korakyie nti wode kaa bɛgyina social media ɛne bɛgyimi bɛyɛ ɔho nkwasea nneɛma a mankra de na ma mɛkra wa ma mɛkra wa wode ma to takuruwa mu ɔbaa fi baa kankan pɛpɛtwa adɔnkɔ tie dɛ me ne ɔka ne nɛ no bra bɛbɔ ɔho dua sɛ sɛn ice wankyɛ wo ntaadeɛ wonsɛ bi da ɛnyɛ sɛn ice na ɛka kyerɛ me o woa na wosɛ yɛ ade bɛbɛ praise sɛn ice live on facebook Enti adɛn na wugyinae? Na wohwɛ akuraseni baa bi a ɔne wo pramaani baa bɛkyɛn ade a ɔbɛyɛ ne ho gaagae wɔ soahyia media. Maka akyerɛ wo sɛ pɛpɛɛ kra no nkɔ. Wɔn a wodi wɔn atam fa wɔn ho die no, me a mankra no, menka ho. This year, me menka ho. Woadi m'atam five years, ka sua nyansa, na anka ma wo dam no nte nkɔ, na hunu sɛ bere yi, mayɛ noa wɔ mmoa a meda, na anka fa nidie ɛyɛ dɛ ɛma ho. W'anim tantan. Kwasi Ayakwa, mepɛ ɔbaa bi ama no aba abɛdi m'atam wɔ soahyia media. Ɔbaa sɛ bere w'akɔ dam a w'abusuafoɔ kwan rekaade wo. Perpetua, O maame ɛhefa na ɔwɔ? Ɔte Holland, meboa. Wafiri UK akɔ akɔtena Holland. Wofi, yɛde wo firi Ghana ba Holland na yɛde wo kɔeɛ. Wogya me kɔ bebaa yɛ anaa maame kunu? Wo maame kunu, wo step, wo step father na ɔne w'ani nhyia baako baako baako. Ɛnnɛ yi, wo maame, wo ne ne nkasa, wo step father, wo ne ne nhyɛ da nyɛ fine. Wogya me yi ara o. ɛne wo nkwaseɛ kiikii no a ne kɔ kɔɔ mo soɔ no, ane ɛhu sɛ wo tam no ayɛ worse, yɛto wo kyene baabi. Wɔkasa kura hunu gyimii no wɔ ne tɛkyerɛma so, sɛ yɛatwerɛ gyimii no ato ne tɛkyerɛma so a, gyimii na apiepie saa, ane wanya noɔ na ɔda w'akyie na gyimii nko ara. Sɔfo maame dwamanfoɔ, sɔfo maame a adwaman adokoro wo sɛ ɛpini. Perpetua Donkor, meka kyerɛ wo nnɛ sɛ, Sɛ meyɛ Nyame Kasamafoɔ no, yi firi wo so, na gye tom sɛ, Kɔ na kɔgye dan na tena no, na nnipa wi wiase amansan nyinaa nte aseɛ sɛ, Papa Twadoko, w'adwuma a woyɛ nie. Na ɔbaa adwamanfoɔ sɛ deɛ wontumi mmɛdaadaa Kristo. Wontumi mfa sɛbe wo suban atantan ne wo nkwasiaki ne wo gyimi mmorosoɔ mmɛdaadaa Kristo. Let me tell you the gospel fact. Perpetual Donkor, Dɛ a na mekãa no ankasa yɛ a na meredi agorɔ, woahu. Na anka sɛ ebia amankã na mede bɛbɛma ɔtufo ɔboɔ. Dabi. Sɔfo Maame a wonom nsa, wonom alcohol, wotumi nom apɛtɛsi, abɛtena social media sɛ me, asɛ yɛ menwoo nipa ban. Obi a wowɔ dam yareɛ ɛwɔ wo so, wosan nom nsa, ɛsan hye, ɛsan smoke wo akyire. Come and, come and, uh, uh, deny, live on social media sɛ wonom nsa. Asia no nom apɛtɛsi wie no yɛ me ɛmeɛ nka ho ɛmeɛ nyi wo secret ngu abɔnten apɛtɛsi ne baa bitim bɛ nom apɛtɛsi ma ne fa wo tiri ma wo draws live on social media ɛnyɛ gyida ako na wa gyimi a anka ɔbɛ kura se ni baa tantan baa kankan te sɛ wo pɛpɛ atwa dɔnkɔ ka wo bɛ da hɔ nom aworɔ wo ho ama sɛbe ɔde ne kɔte abɛhyɛ wo ho gyida ako na wa gyimi gyida ako na wa gyimie na ɔno so nyɛ ɔno a wo de adeɛ bi na ayɛ no Deɛ ɔde ayɛ noɔ na ade ayɛ noɔ. Sɛ nka Jidaku yɛ obi a ɔkita matured mind, a ɔkita nyansa te sɛ deɛ Bijay kura nyansa, ɔkita nyansa te sɛ Prince kura nyansa no a, Ɔpɛtwa Adɔnkɔ, anka wo nka ka bɛbrɛ kɔteɛ ho paa sɛ woanya kɔteɛ di. Woansɛ Jidaku Bisa Perpetua Dankwa sɛ advancement a ɔyɛɛ no agye sɛ ɔportray towards APJ baako koraa mfa ama no. Kwasea, Sɔfo Maame dwamanfoɔ, bonsam kasamafoɔ dwamanfoɔ a ɔde ne ho hyehyɛ mmarima ɛwɔ social media, bonsam kasamafo dwamanfoɔ a ɔsrɛ sradeɛ, ɛsrɛ asrɛsrɛ ntaadeɛ ɛwɔ Shan ɔhɔ, Shan Ice hɔ, ɛnɛ ɔba bɛ deny no sɛ ɔnsrɛ hwee wɔ Shan Ice hɔ, kwasea ne Shan Ice spurs nhyɛ wo, wo a mɛka no social media, wode bɛyɛ life. Ne ntaadeɛ nhyɛ wo, ne mpata mpata no bi nhyɛ hyɛ wo. Wotuaa ka. Kwasea bɔne a wosan didi wie asan de w'ano twitwii fam. Kwasea, na wo baa gyimifoɔ baa bɔdamfoɔ saa no, na anka wo baa sɛɛ camp no mu no, yɛma mmɛtena yɛn sɛbe anyansafoɔ so anaa? Wo bɔdamfoɔ no a sɛbe yɛhunu w'abusua, wo maame koraa ɛnrespɛte wo. Wo maame kunu ɔnrespɛte wo. W'abusua mu obia ni hɔ a ɔrespɛte wo. Ne yɛma chance ma wo saa wo bɔdamfoɔ pɛpɛtwoadɔnkɔ no, yɛma mmra mmɛdi yɛn mmarima so ɛwɔ yɛn camp. Woyɛ kwaseɛ pii. Me na meka kyerɛ wo sɛ kɔtwitwa wo twam agye daako. Na ɛberɛ bi du na sɛ aduro no yɛ ate a, woakeka mu akɔtɔ kaa de aba abɛyɛ show off wɔ social media. Me na meka kyerɛ wo sɛ kɔyɛ saa. Wote social media, wofrɛ wo ho sɛ meyɛ sɔfo maame. Sɔfo maame da biara ba a, na wabɛdidi atɛm, wabɛyɛ kwasɛm. Woyɛ asɔfo maame nyɛ nyɛ o. Ayɛ pirikyi kakra, woredi atɛm no a, ɛyɛ a ma pirikyi mfam kakra. Woredi atɛm no a, ebia wo, ɛwɔ mu da bi wɔ hɔ no a, ne yɛhu sɛ woyɛ, worepirikyi, woreka Nyame asɛm. Kɔ, ebia wobɛtumi anya asɛm, ntɔkwa bɛtumi asi, wobɛtumi aba abɛdidi wo atɛm. Ntɔkwa no twa mu a, ka Nyame asɛm no yɛntie. Ɛne yɛhu sɛ, yes, woyɛ Nyame dwuma. Kwasea, you call yourself Sɔfo Maame. Sɔfo Maame yɛntɔ, wo ne bloggers na afutu afra. Wo ne bloggers na afutu afra na worekyini ho. Osi aman krado sɔre a ɔka sɛ, Amanfoɔ ka sɛ wo maame ɔdeɛ ndeɛ wo maame wo pɛ pɛ pɛ ɔdɔnkɔ wo deɛ api a ɛwɔ ho na mede maa wo o me nkɔka sɛ wo maame deɛ ndeɛ nyɛ o api a ɛwɔ wo ho adware a wo mpɛ wo tie aburokyire adware baako maka kyerɛ wo sɛbe sɛbe wo ho ɛbɔn ɔda apu a ɛwɔ wo so a gyi daako mese sɛ ɔda apu a ɛni wo so a ɛna nwumere a wo ne gyi daako ka ɛda a ka kyerɛ sɛ ɔmfa na ɔmfa na no mom kwasia gɛ kura sini baa mebɔ te a megye sɛ bɔdafoɔ bi. ɛɛba bɛtenatena amankrado so. Mese woyɛ kɔwensani, wonom nsa, wosan, wosan smoki. Sɔfo maame, wonom nsa, wosan smoki. You call yourself sɔfo maame. Woka sɛ Yesu ɔba, ɔba sɛ ɔba bɛdi agorɔ ho. Eh? Woka sɛ nyamedwuma, wofiti yɛn ano afa no just like that. na te social media na aworɔworɔ pant, na te social media na ɔrefeefee wo ho kyerɛ nkurɔfoɔ, na te social media bɛ mmarima bɔ w'abrabɔ mu a na ɛsese wɔn pɛ, na te social media na afeefee wo ho kyerɛ sɛbi obi kunu, na te social media na ahohoro w'ase de yɛ aduane ma obi kunu, na wate na tan w'ani ase, yɛbisa wo a sɛ nyɛ ɔne na ɛte, bra bɛbɔ dua sɛ nyɛ ɔne gyi daako na ɛte a, kwasia woman. Kramanfoɔ baa papa twa da nka ɔfrɛ ne ho sɛ ɔyɛ sɔfoɔ. Ɔbɔ dam anaa? Huh? Sia wote Holland nyame ampata a nyame ampata nye nyame na ɛyɛ adom ana nyame pata a yɛka adwie ka wo tam fam aduane adi ɛwɔ Holland abɔnten so animguaseɛ poropraa na ade kɔkɔ gyaa wo maame ne wɔ hɔnom yɛkɔtam wo firi abosomfie baeɛ animguaseɛ poropraa from Holland mese wo ne wo maame kasa anaasɛ ɔne ne nkasa wo maame kunu wo ne ne kasa anaasɛ ɔne ne nkasa abusua no mu nyinaa kyerɛ ne nipa a ɔne ɔyɛ fan Na kwasea yɛ me maame di yɛ so wɔ social media all in the name of wo sɛ woyɛ sɔfo maame kwasea girl ah papa twa dɔnkɔ da na manase ɛyɛ interview ɛwɔ ayi ɛnɛ tu ɔka sɛ woyɛ lesbian na wo kam wo ha ha wani sɛ yɛ twa ntorɔ de ato so wonyɛ lesbian bia manase mmerɛ mɛklɛw Sɛ wanya lesbian. Manase ma mɛkra wo sɛ woankɔ ankɔmene nkawa. Nkawa no deɛ deɛ maka no two days ago. Ɛnnɛ meba wo lesbian no a na yɛde bɛto hɔ nom a na woka mu sɛ wonyɛ lesbian biara no. Mɛbɔ wo ho dua. Kwasea, efie no, wo fie no a wose ɛwɔ Kumase no, mmaayewa nko ara na ɛgu fie hɔ no, ɛdeɛ bɛn adwuma na wɔdi wɔ hɔ nom? Mebue wo nkyɛnsee so ama woahu sɛ mankrado me. ma ma ma kɔ w'akyi si abɛdaadaa nnipa wɔ social media eh ɛborɔnsam nneɛma nko ara na woyɛ woyɛ wode nnipa yɛ wobɛdaadaa nnipa wɔ social media kasa ma me nti a me na meyɛ sunsum dwuma maa Peter Paradise kɔtwa ntorɔ ɛtia amankra do wɔ court ka kyɛ nso ɔma mɛklɛ me na mɛsan yɛ sunsum dwuma foforɔ kwasia wo tiri so ne wapampa so papa atwa dɔkɔ wo tiri so ne wapampa so wodam wo tiri so ne wapampa mese ɛmfa ɛmfa njubilate da sɛ ebia wakɔdi adanse kurom ato obi so sɛ obi ho nkyere no, ɛmfa njubileti da. Ɛ, ɛ, ɛyɛ nnome kɛseɛ. Ɛyɛ nnome kɛseɛ sɛ wotwa ntorɔ to obi so wɔ kɔɔto sɛ ebia yɛnkɔku no, yɛnkɔbɔ no tuo, yɛ, yɛmfa no nto amanneɛ mu, yɛmfa no nkɔto afiase. Ɛnyɛ bi da. Ɛyɛ nnome kɛseɛ. All Ghanaians will testify at the right time sɛ karma is wrong. Papa gya ɔdɔ nkɔ, menya kwan anaa de m'adwene bɛdi agorɔ o. Meboa Ɔsomaa Bigyei sɛ ɔmmɛka nkyerɛ me. Ɔsomaa Bigyei sɛ ɔmmɛka nkyerɛ me sɛ wo na woyɛɛ sunsum mu adwuma maa Peter Paradise bɛtwaa ntorɔ too me so wɔ court nti memmra mmɛclare wo sɛ ɛnnɛ na meyi saa fella no ato ama wo. Memeka mensa nkɔ akyire, woka kyerɛɛ Bigyei sɛ ɔmmɛka nkyerɛ me. Wei ɛnyɛ secret nkɔmmɔ, ɛyɛ soma a wode somaa no. Ɛn, Bigyei bɛkaeɛ, meka kyerɛɛ no sɛ Bigyei, I will never stoop that stupid low. Sɛ perpetual dɔn kɔ sɛ ɔyɛ sɔfoɔ ampa mpa a, adɛn na ɛyɛ sɛ ɔfoa bɔne so? Kwasia you kɔ sɛ ɔyɛ sɔfoɔ. Gyimifoɔ woman. Kwasia wopɛ sɛ me me me mɛ respect wo. Wo de sɛ nkwasia nkra wei sɛ kɔma me sɛ me me mɛ mɛ mɛ clear wo sɛ mama part maa wo kaa bi a. Na wo na ayɛ sunsun mu adwuma maa Peter Paradise ɛbɛtwa ntorɔto me me ma ama nkra ne so. Enti enti ama bigye mɛka nkyɛ me sɛ Sɛ me mma bɛklɛɛ wo sɛ mama paate ma wo fon ɔmaa wo kaa bi a wobɛsan yɛ sunsum mu adwuma kwasea fa wo sunsum dwuma fa wo bɔ dam sunsum dwuma ko fa yɛ wo ni ɛne wo se wo ho kankan w'anim kankan kwasea woka sɛ amanka de yɛde ma adwene di agorɔ wahu woyɛ sɔfo maame watena hɔ no mama nipa apla ne bɔne si ɛde kɔ akɔto nipa so wo san bɛdan w'ano abɛyɛ ɛbɛyi so adwene kɛseɛ ɔmeme so kwasea kuraseni baa bɛpɛtwa dɔnkɔ Ghanani bi a ɔsɛ wonte m'aseɛ pɛpɛdɔ pɛpɛtwɛdɔ kɔ gyimii a ɔgyimii a mekyerɛ m'adwene akyerɛ nom mede w'abakan na ɛbɛda aseɛ nkwaseafoɔ mmoa agyimifoɔ a sɛbe da biara yɛsɛe nnipa din a na ɛyɛ mo dɛ nnipa sɔre sɛ ɔ ɔyi ne ho ano a na ɛneɛ ɛɛ nnipa no deɛ ɔnyɛ nkwaseafoɔ mene mo nyinaa mo tiri so ne mo apampa so maako maako agyimifoɔ mmoa sefoɔ Me ma sɛbe kwasea baa wei sɛ mɛyi su na adwuma me so papa twa do kɔ pɔtamfoɔ wei sɛ a sɛbe ne maame ne ne papa ɔmo de ne baa wiase pokua emu no na me ma bɛma ne respect wɔ social media sɛdeɛ bɛn ti kɔ kyɛm adeɛ a wode social media aba bɛyɛ wɔ social media kyɛm ade papa a. Wode sosia midia ayɛ since a wobaa sosia midia. Ma yɛn so nkɔ adidi. Adɛn na woagyimi saa? Adɛn na Papa Twa Donkor woagyimi saa? Adɛn na wonsua nyansa saa? Wogyina hɔ yi, wo ba baako pɛ. Ɔno nso so a, asɛm wɔ ho. Enti wonnwene, ah, wonnwene. Asia woman, ɛtena social media bɛbɔbɔbɔ nkwasea kii, ɛne ɛ ɛ ɛ nneɛma gyimi gyimi nneɛma nkoa na ɔbɛkeka no a, watwi afa so na ade kɔ. Yɛnyɛ ɔde ɛn. Amanka de nyɛ mafikyiri. Bra bɛbɔ wo ho dua sɛ nyɛ ɔne gyii daako na ɛte. Dwamanfoɔ baa. Agye obi kunu atan w'ani ase ɛnenam social media. Ɔmma nnipa nso ɛnsan ɛnya so.

Wopɛ sɛ nipa respect wo? How much more agudeɛ ɛna wopɛ sɛ wobɛnya that respect no bi? Woyɛ kwaseɛ too much, woagyimi too much. Te social media obiara bɛdi n'atɛm, me Amankare menka ho. This year, wɔn a adi wɔn atɛm no, this year Amankare menka ho. Abɔ wo dam. Gye daako bɛma fo tantan na odi w'akyi no kora respect no. Bɛma kwaseɛ no a wawo mma gu Ghana a wɔmfi wɔn a wɔnhwɛ ne mma a sɛbe sɛbe wo Ɔbaa kankan sei watumi agyina wo akyi agyae ne yere wɔ Ghana ɔno koraa nso bu no gye daako bɛma gyimifoɔ no a wɔkasa na no ntasuo tɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛtɛ bɛma gyimifoɔ no ɛno a gye daako woyɛ bɛrima me woba bɛtɛse me abɛdidi m'atam backdoor na nka me nso mabɛ respondo me block wo straight Woyɛ bɛrima do behave like a man kwasia. Wode ama a wode wode asɛm sɛ mo agyimi gyimi na mo sɛ mo nsua nyansa. Sɛ back me bi de back door ntɔkwa de me pɛ o. Me pɛ plain face. Me pɛ plain face. Me yɛ wo sɛ woyɛ bɛrima kwasia. Papa to adanko. Me ma block wo kunu no. Na ɔka sɛ ɔbɛtɛse me ba do a ɔbɛdidi m'atɛn no a, maa mekyerɛ sɛ, O nua, calm down, cool down, cool me, me, dɛm woagye me. Wo no koraa na woadi atɛm for so many years on social media no, ma face wo squarely, na nyɛ gyimifoɔ no a wayɛ sɛ mumu no. Gye daako mumu no a sɛbe ɔkasa koraa a yɛnte no, ɛnyɛ ɔno, ɔno deɛ sɛ ɔyɛ light weight, nka mede no bɛma me nkwadaa mmaa no, mmaa no na nka mede no bɛma wɔn. Cause Gye daako ɔkasa a yɛnte, ɔkasa a, yɛnte, yɛnte ne kasa. Ɔkasa a yɛnte, yɛnte ne kasa. Perpetua. Hɛ me me me ko me ko o me ko me me ko me ko a me invite nkorɔfoɔ saa o wo gye me a bɛɛ na afei wo gye me na a attract obi na wabɛ bie gya deɛ siw so ah papa to a yɛ ka nipa a wo nka ho ɛyɛ adom bi na nka wo nyaeɛ ɛna sɛbe nipa bi a wɔn adwene mu ɔha wɔn ma wo too much respect hwɛ yɛn respect ne yɛde ma wo na wɔamfa no ɛnyɛ w'adwene da sɛ Ebia yɛabrɛ yɛn ho ase ama na Papa Twedankɔ nka wo koraa, anka wosɛɛ ne hwan? Anka, sɛbe, yɛreka nsɛm a ɛnyɛ nokorɛ, yɛreka nsɛm a ɛnyɛ nokorɛ fa wo ho o. Na Nana Agradaa bɛtwe camera asi n'anim aba Facebook live, ɛbɛbrɛ ne ho ase ama wo, ɛbɛwie na ne birthday ɛyɛ n'adwene sɛ ɛreba abɛdu, na wasan atwe camera sɛ ɔbɛsan agu n'anim ase. Papa Twedankɔ, Nyame bɛtua ka, wo tiri so na wapampa so, wate? Wo ho kankan. Perpetua, wo ho kankan, wate?

Enough is enough saa wo nkwasea nneɛma no ɛnsi biam under our watch saa wo timi no atɛnnie bɛ atɛnnie bi a wa ready sɛ obɛdi biara no we are ready for you saa wo nkwasea atɛnnie no kɔso kɔso gyimi wo gyimi wɔ social media kyɛ ɛnti wo ni abusuafoɔ a yɛbɛtu fo sɛ wo gyimi dodo Papa to a nti wonni abusua wonni maame nnipa oh no wonder so wo maame koraa no ne yɛ aka kwasea bɛdɛ na maame ne wo nyɛ aka gyimifoɔ baa wokɔɔ wo maame wo maame kɔfa wo firi Ghana bɛtran a wɔne ne kunu teɛ dwamanfoɔ baa mede ayɛ ana wopa hɛ wobɛtim wadi me maame atɛm sɛdeɛ wopɛ biara mepɛ sɛ mede bɛkɔ maame sae Na asɛm a mɛbisa kakra ne sɛ, Pɛpɛtwa Dɔnkɔ, wo maame adwuma bɛn na ɔyɛ ne Holland? Kwasea Otoo taba, Jimmy taba a yɛn ara me menkenkan nneɛma ngu abɔnten ma na maame mfa ne ti, ɔmfa ne ti ɔnkɔnkɔ no mu aduro mu. Yɛn na menkenkan nneɛma nneɛma. Wo deɛ sɛ maka kyerɛ me sɛ me na wahu, agyimifoɔ nko ara na ne me ko. Mehu sɛ nyansani biara ne amanka do me ma ko da because nea enti a meka saa ne sɛ, wo a mɛka me a, me mɛka wo. Wo a mɛka me a. Me mma mɛyɛ dɛn? Me mma mɛka wo. Mo a mowɔ sosial midia pɛpɛtwa dɔnkɔ dee ana meyɛ sunsum mu adwuma ma mo, meyɛ sunsum mu adwuma, meyɛ sei hɛ! Sɛ woagye me a, ana wobɛbrɛ wo ho ase ama pɛpɛtwa dɔnkɔ? Saa ne nkwasea nneɛma no a ɔyɛ no. Ɔnni hwee. Ɔnni, ɔnni hwee. Ɛyɛ dam, bayie, bayie na ɛyɛ no saa. Enti sɛ wowɔ a mo ani anna hɔ a, you might think sɛ ɛbi a ɔwɔ biribi ana ɔbɔ keys, ɔbɔ keys. Wa, wa, wonyɛ smart a, ɔ, ɔbɛbɔ wo keys siaa. Na wɔredi ahunu sɛ amanka do yɛ smart. Ne key bia ni hɔ nom a ɔde bɛba a yɛn yɛbɛ ɛmfa because key no ɛbɛba bɛsi me so ansa ansa akɔ headquarters. Ne hell no nyinaa no no o audio baako bi a ɔde baeɛ a saa audio no yɛn fii no no ne hell no nyinaa ɛhɔ na gyina. Bɛbɛɛtwo a me audio a wode adwuma ɛba wahu na sɛ w'adwuma no ɔde hyɛ ba ɛnya bɛka me nsa first a Eh, mehwɛ, me, meredi adwuma no yie, na mehunu baabi a afiri ba. Ɛyɛ key na nka wo ba bɛbɔ, ɛna key na ankɔ akɔdu headquarters. Nti wafa me ho tan, kwasea. Wo bɔdamfoɔ, wo bɛhyɛ nkɔm, na w'asɔfoɔ bi hyɛ nkɔm koraa a, wo sɛ ɛnyɛ nokorɛ. Na me ma wo a sɛbe w'adwene, w'adwene ate. Wo maame ɛmfa wo nyɛ hwee, abusua a wo firi mu, hwan na ɛrespect wo? Eh? Wo wo wo nuanom kura ho nkura no mu dwane. Wasi abɛtena social media abɛteki control wɔ atitirufoɔ so. Yɛno ane sɛ na ame pɛpɛtwa adɔnkɔ. Mebisa wo sɛ bra bɛbɔ dua kyerɛ Ghanafoɔ sɛ wo lesbian no a yɛkaa ho asɛm wɔ natu no ɛnyɛ nokorɛ. Sɛ nɛ na wagyae deɛ I can't tell. Ɛnnɛ na wagyae a I can't tell. Bra abɔnten, bra bɛbɔ wo ho dua. Bra abɔnten, bra bɛbɔ wo ho dua sɛ sɔfoɔ no a ɛkaa sɛ wɔama amemene nkawa anom agyinamoa mogya no. Bra abɔnten, bra bɛbɔ wo ho dua sɛ ɛyɛ ntorɔ. Ɛnyɛ wo na mekɔkaeɛ o. Na mekaa sɛ ebia wobɛdi nan mpo koraa sɛ Manase koraa wonhyiaa no da. Bɛ wogye tom sɛ Manase deɛ ɔnim no na akɔ mpaebɔ wɔ daa area hɔ. Nɛ bra abɔnten bɛka sɛ. A day before woyɛ adeɛ no wieɛ ansa adeɛ bɛkyeɛ mo akɔ wo kurom no woanne ansra ho nyina wo mpa so ɛwɔ sɛ saa fie hɔ nom wodeɛ wonim baabi sɛdeɛ manya wo ho time no you don't know wei me for the road o mentena ase Na da a mɛtena ase na abɛhunu sɛ wo pɛpɛ twa dɔkɔ a Awurade Nyankopɔn ayi ne nsa de afiri wo so. Wonim nea nti a wode aduro woahohoro w'ase de ama bɛrima, obi ba bɛrima o, ama ɛnnɛ Jida ko nam a ɔne bɔdamfoɔ difference a ɛwɔ mu ara ne sɛ ɔbɛtumi ahyɛ ataadeɛ, adrɛse, apue akɔ akɔyɛ adwuma. Woayɛ Jida ko gyimigyimi ama n'abusuafoɔ, ɔno ara ne nuammaa mpo ahunu sɛ Jida ko nneɛma nkɔ yie. Papa Twa Donkor, a wo na wo seɛ sɛ wo frɛ wo ho so sɛ wo yɛ sɔfoɔ, ɛdeɛ bɛn na kɔteɛ bɛyɛ wo? Ɛdeɛ bɛn na obi kunu kɔte ɛbɛyɛ wo? Bra bɛka kyerɛ yɛn. Na wo de adwaman akyekyere wo ti, wo de adwaman akeka w'ano, wo de adwaman ahyɛ wo mmɔtoa mu, wo de adwaman afira ntoma, ɛte social media sɛ wo yɛ sɔfomaame, wo yɛ Nyame kasamafoɔ, asɔre bɛn na wate? Bra bɛka kyerɛ yɛn, London asɔre bɛn na ɛkɔ hɔnom a ɛkaa sɛ duru akyew a wokaa mu kaa mu a woyɛeɛ a wode by force ɛgya asɔre no a ɛkɔ wie akyire no a ne sofoɔ no ɛkɔ perpetual adɔnkɔ oh God of Israel Bɛti Akyɛmpɔn baabi a obi a mekyia wate amankra do mekyia wo Bɛti Akyɛmpɔn baabi a obi a amankra do mekyia wo perpetual adɔnkɔ Bra bɛkyerɛ yɛn sɛ sofoɔ bɛn Ɛna ɔkɔɔ n'asɔre wɔ UK a ɔbɔɔ ɔba yie a kɔdanee nsɛm bebree a na ansa wonte ase a wohyɛ aseɛ sɛ woka w'ano mu asɛm ɛtetee w'ani so wieɛ ɛdanee ntɔkwa a wantumi ansi asɔreden mu hɔ bio hɛ yɛ sɛ yɛka sɛ yɛkyɛke wo rekɔdo a pɛpɛtwa adɔnkɔ wo woyɛ Jezebel straight woyɛ woyɛ bronsam kyɛ sɛ woyɛ woyɛ typical definition of bronsam Na wo baabasia, woabɛfra mmarima mu. Baabasia nso a, sɛbe, sɛbe, yɛn nyinaa nim sɛ woyare pɛpɛpɛ, dɔnkɔ. Me, sɛ nyɛ me consider sɛ, sɛbe, woabɔ dam a, nka mentena ase mma wo nni m'atam five years yi o. Ɛno nti na memaa chance maa Kinsey Pɛ dii m'atam for two years, because I know, I know what time is it. I know who time is it ɛno nti na maa kwan ma no dii m'atam two years ɛdu limit bi a na ɔsɛ meteɛ woyɛ ɔbaa nti na mema wo five years wate aseɛ na mahunu sɛ na ɔsɛ metea ma ɛdam no kakra firi hɔ no mfa wo dam ma me so fa wo dam kɔ baabi foforɔ ɛpatwa dɔnkɔ bra bɛkyerɛ wiase amansan sɛ ɛnsɔre ahe na wakɔ mu a yɛabɔ wo ba yie apart from wokɔɔ sɛ Yentutuw bɛ yie ma wɔn a wɔfa ho kɔ me ɛkɔ nom agyina wɔn mogya sɛ ɛkɔ me mene nkawa no. Nsɔre ahe na wɔakɔ mu a yɛabɔ wo bɛ yie? London deɛ baako pɛ na mate. London baako pɛ na mate. Bɛ bɛ yi foɔ te sɛ wo pɛpɛtwa dɔnkɔ sɛ wo Nyame afrɛ wo. Wote Nyankopɔn ne. Wote Nyankopɔn ne a nka wommɔ adwaman oo. Pɛpɛtwa sɛ woyɛ obi a wote menhuu sɔfo baa sɛbe ɔyɛ dwamanfoɔ te sɛ wo pɛpɛtwa dɔnkɔ da. Mebaa me wiase no. Menwu menhyia asɔfo pa a wɔyɛ dwamanfoɔ te sɛ wo pɛpɛtwaadɔnkɔ da. Wo se yɛnto nnwom mfrɛ wo, woyɛ sɔfo maame. W'ani mu kankan. Pɛpɛtwaadɔnkɔ, me me se w'ani mu kankan. Me mo sɛ wo ho ntehwɛ ntehwɛ. Pɛpɛtwaa, me se wo ho ntehwɛ ntehwɛ. Wo ho basaeɛ, wo ho basaeɛ se bɔɔla so nneɛma. Woahyɛ ataade papa da? Woahyɛ mpaboa papa da? Ɛnyɛ sɛn o, ice adaworoma. Woahyɛ ataade papa da?

Wanya no anka ɔne no teɛ. Ah Jaja dɛn tan deɛ nanka yɛ kama bɛɛma yi se wɔ ɔba London ah Awurade Nyankopɔn hɛɛ papa atwa a wadi bɔne na ɛso akatua na wunya no nnɛ yi no Kwasea wo ba basia pɛ sɛ wobɛ control ɛmɛɛma wowɔ ɔba baa baako o busa ho sɛ ɛba ne sɛ na ɔba a wote hɔ no mu sei a wo na aseɛ sɛ woyɛ twɔmpea Wagye obi kunu atan w'ani ase ama yɛaso nkwa didi a, wasan afa Bible. Da bɛn na abɔ mpaeɛ? Dwamanfoɔ wu man. Kyɛ, da bɛn na wo, wosii wo tiri ase kaa sɛ, Ɛnnɛ deɛ mebɔ mpaeɛ afrɛ m'Awurade Nyankopɔn? Adwaman adokoro sɛ atwam, wotumi mmɔ mpaeɛ. Wasi abɛtena social media ɛbɛkyerɛ sɛ wo na abɛkyerɛ Akristo, wo na wobɛkyerɛ ayifoɔ. Ɛɛ, Asɔfoɔ papa ne asɔfoɔ meyɛ bɔne na ɔba so na ɔhyɛ aseɛ a ɛna mpapa ɛna mpapa ɛna mɔfa ɛna deɛn deɛn wos ɛnɛ na woka bibi sɛ aman krado mede wo compare ɛyɛ mama part me mede wo compare mama part ɛna nnɛ meka me me me gyi watam nti saa deɛ neɛ mama part na medi natam perpetual ma menka sɛ menkyerɛ mama part wahu ɔba opikyi ɔka nyame asɛm o Ɔka Nyame asɛm. Woba a wonka Nyame asɛm. Wonka nkwagyesɛm da. Ɛna that time no a na meyɛ meyɛ wo saa no. Sɛ woanim nea ɛtia na meyɛ wo saa. Ɛn? Wonim nea ɛtia na meyɛ wo saa. Ɛyɛ aduro na na mede ma wo. Na mema w'aduro anom. Na mede w'aduro ma w'anom. Kwasea wotumi frɛ me sɛ me meyɛ wo wɔfa, me wɔfa mankrado, wo nwɔfa ase a wagye me abɔta mu a ɔbɛtumi a disrespect ne uncle for five years a ne uncle no nkasa ada sɛ ɔda so disrespect no. This is unpredictable amankrado for you. Deɛ me deɛ mo na wokasa no na menya more keys for you. Huh? Ɛsan sɛ wagye me a wo maame umu no. Wo maame kunu nso, wo mu no, ɛ nea wo maame kunu ne wo nkasa. Wo maame no ara mu nso no, kasa a ɔne wo kasa nso a, ɛnhyɛ da nyɛ papa biara no. Wo ka sɛ, sɛɛ wo gyimi ne sɛɛ wo dam no, wo dam, wo dam wo pa a, me a menka no, me se woantumi mma wo. Sɛɛ wo dam no, nkwasea dam no ne wo gyimi nneɛma a woakɔ, wo, wo, wo, wo busuo, ɛ, ɛ, ɛnome nneɛma a wode agu gu wedeɛ mu a, ahantew a nnɛ ama w'abrabɔ ayɛ stagnant. Wokɔ ɛ nkɔ, wopɛ ɛ mma no. Ɛnyɛ me na meka kyerɛ wo sɛ kɔ. kɔputu wo ho in trouble o. Ɛyɛ w'aniberɛ dodoɔ a na wopɛ sɛ wofɔɔ so ara yɛ dɛn pɛ kwan bi so a wobɛfa so de ate Asɔre na ɛkɔfaa saa nsɛm no nyinaa brɛɛ wo. Ɛno na ɛkɔfaa saa nsɛm no nyinaa yɛ dɛn ɛbrɛɛ woɔ. Wosi soɔ at the age of 12 na wonyaa bayie ɛfiri fie. At the age of 12 ɛna wonyaa bayie from efie yɛde fie nneɛma ɛde maa woɔ. Sɛ wobɛna sɛ fie nneɛma na wontumi a pɛpɛtwa dɔnkɔ na obiara nhyɛ wo. na obiara nhyɛ wo efie nneɛma. Sɛ kyenkyen ara kyen a, gye so a, woahu nea ɛyɛ wo. Ama nya nsunsuansoɔ wɔ wo ba so. Perpetua Donkor, Nya nsunsuansoɔ wɔ wo ba so. Kumasi abɔnten so, yɛdi wo ba no funkam funkam funkam. Ɛno nti na mapɛ boys yɛdi n'akyi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a barima biara frɛ no a, ɔntumi mfa no nkɔ straight away saa. Na ose eh wo yɛ titiriw nti na wanya body guards edi wo bakyi kwasea kaneɛ kaneɛ nti a wanya nkorɔfoɔ edi akwadaa no akyi akwadaa a wasi so a anka ɔno nko ara bɛtumi anante ɔkɔ a na mmarima di n'akyi a ɛyɛ garden because barima bi afrɛ no ɔde no bɛkɔ dan mu straight odi ne wie nso a ɔhu bɛma korɔ odi ne wie a ɔhu bɛma korɔ. Wafa ne maame adeɛ no bi. Papa Joe Adɔnkɔ, mɛma woate aseɛ ahunu sɛ wo wiase a wobaeɛ, sɛ wo gyimi nneɛma, ɛne sɛ wo nkwasea nneɛma no a wode atena social media, ɛne wo nkwasea kiss no a wobɔ bɔ no, amankra no, me menka ho. Me, menka ho, na nyɛ adeɛ nso a mɛka ho nso da. It's high time sɛ yɛma wosua nyansa wɔ social media, na woagyimi akyɛ. It's high time sɛ yɛma wosua nyansa wɔ social media na wagye me akyɛ. Hwan na ɛka kyerɛ wo sɛ social media aba bɛtenaeɛ no, sɛ wokɔɔ na wɔn sɛ woyɛ sɔfo maame a, hwan na ɛkyerɛ wo sɛ sɛbe gye obi kunu tan w'ani ase? Sɔfo maame a wobehave te sɛ ahyɛwani ba a wagye dan atia no, wofrɛ wo ho sɛ woyɛ sɔfo maame. Bra bɛbɔ wo ho dua sɛ wontwitwaa wo twɛ maa gye daako. Ɛnnɛ, wogyina hɔ a wogyina hɔ nyinaa, suro a wosuro sɛ Gyidaako bɛkɔ ne yere hɔ nyinaa ne sɛ otwa wɔ Gyidaako hɔ. Woatwitwa wo nneɛma de ama ma Gyidaako rɔfrɔf. Wofrɛ wo ho sɛ woyɛ sɔfomaame na wode abɔ wo ho asafohene sɛ yɛnto nnwom mfrɛ wo. Sɔfomaame dwamanfoɔ. Sɔfomaame dwamanfoɔ a wo. Papa twa na nkɔ, wotumi bɔ wura store wie adeɛ ma yɛkye wo physical ma yɛfrɛ police na wode su atua mu. London abɔnten so, wokɔɔ London foforɔ, ɛdeɛ bɛn na ɛto wo? Wokaa sɛ biribiara na yɛtam no wɔ store just like that. Wɔn monitor wo, last day wɔde kye wo na ɛyɛ candy, ɛyɛ tɔfe, common tɔfe, candy. Woatam candy na yɛamonitor for so long Police baa afei na ɔka mu. Hwɛ, pɛpɛtɔ no kɔ wahu. Wo wo story wahu sɛ yɛka wo story a, later a police foɔ hunu sɛ nneɛma na ɛha wo. Na ayɛ too late. Na wagye animguase awie. Wo tiri nkanka nnɛ nka da record so. Wɔn na nim sɛ wɔn na nim sɛ pɛpɛtɔ no kɔ woyɛ no. Yɛka nipa a wɔn tene straight. Ɔka ho. Ɔna ka kyerɛ wo. Bra bɛka kyerɛ wiase amansan nyinaa sɛ wo papa ne ne wo maame te Holland. Meboa. Wo stepfather wɔ Holland. Wo maame te Holland. Ɔne wo stepfather. Wo no, wone wo stepfather nkasa. Wo maame nso, ɛnyɛ papa bia. Adɛn ntia? Abusua poa ma Jida ko. Adɛn? Yɛapow de ama Jida ko. Ɛna Jida ko a, woagyimi nti, aduru a ɛsɛ sɛ wɔhwɛ so de ma wo three times a day no, Ɛtwa kakra a ɔbɛnya die nti no, na wayɛ no once a day. Ɛba saa na nneɛma no kɔ ara na ɛkɔ soro. Maka kyerɛ wo sɛ, sɛ mɛma kwan sɛ wo wobɛdi m'atɛm afa ahoɔdi, lalai. Mɛma kwan sɛ wobɛbɔ m'akutia afa ahoɔdi, lalai. Gya wo nkwasea kii na abɔ no. One, Saforo ɔnyɛ m'adamfo, but me ne no kasa. Ɛnora koraa se me ne Saforo kasaeɛ. Ɔde gyantoa baeɛ. Busa na ɔbɛka akyerɛ wo. Mene no kasaa mines. Saforo nyɛ obi a mene no gyina phone so dabiaa saa. Through ɔbaa tiwa na mede huu Saforo. Saforo nyɛ m'adamfo sɛ m'adamfo ne Saforo. Ana eh, Apostle Antwi, ɔyɛ obi a yɛtaa di nkɔmmɔ anadwo anadwo. Yɛ, nnansa ni yɛadi nkɔmmɔ akyɛ, nnɛ ne three days, yɛadi nkɔmmɔ saa. Yɛgyina phone so saa. Ɔno sɛ mede dwantoa nni kɔfaa no so ma no bɛka kyerɛɛ me. Mekyɛɛ sɛ mate, mɛdwene ho. Memaa no mmuaeɛ, ana wogyimi no. Na aka sɛ ɔbɛkame me down na nka mayɛ dinn ne akyekyere me nsa na wo deɛ wo da ma bɛtena ase pɛpɛ twa dɔnkɔ yi twitwiri wo se w'anim kanka yi kɔ kɔpɛ dentist na ka kyerɛ G daako sɛ girl na ɔte Germany no eh pa TV bɛma bɛɛ na ne ne wo wɔ ayi eh bɛma bɛɛ na guy bɛɛ na yɛfrɛ ne Seymour no pa TV Guy bɛn na yɛfrɛ no Simon? Wo ne no da so toa anaasɛ moagya awareɛ? Ɛ, moagya mpena na motwe? Simon, wo ne no da so toa anaasɛ moagyae? Ɛno yɛ first ayi a mede rema wo. Ɛyɛ nkyea. Ɛno yɛ knocking. Bɛrima a ɔde wo firi ɛyɛ Ghana de bɔ aburokyire kɔ n'ɛhyɛn man paa TV na ɛwɔ kunu o na ɛwɔ kunu ɛdeɛ bɛyɛ na ɛwɔ wo ne sɛɛ man ne ntam wei yɛ knocking at appropriate time me o wo deɛ sɛ wonim sɛ amanka no mabie kyɛnsee so a clean ntɔkwa wodoɔ a na ne mmarima a wɔn asiesie nyinaa koko it got to a time sɛ wo pa tv wosɔ bɛrima show a ɛne ne kɔte a woka bɛrima no de adeɛ bɔ wo tirim ansa wogyaa no come and tell me if I'm lying wei ɛyɛ knocking this is unpredictable amanka no Mɛnya wo ho adagye papa. Mɛnya wo ho adagye. Na wofiri ɛyɛ Akyemɔdan new Abirem area hɔ nom baabi. Abirem, Abirem area hɔ nom baabi na Paa TV ɛhɔ nom na afiri. Yɛde wo kɔ awareɛ ɛwɔ Ghana. Ghana wo, wo maame de wo kɔ awareɛ na wusua. Wei ɛyɛ knocking. Pɛ sɛ wote aseɛ sɛ wo ne Perpetua Donkor nyina, mo nyina mo gyina the same scale. Adwaman honhom no agya no mu mmienu nyinaa. This is unpredictable amanka no. Me ma wo respect na wo mpa a, na ma kyerɛ wo sɛ wagyi me. Respect yourself. Wei ɛyɛ knocking, ɛnyɛ gidigidi. Me bɔɔ ne kɔkɔ. Ba TV, nyabotere ma mo ate. O, o, ɛ, enu wo so, tobo, enu so, mɛn rɔhye. Seymour sɛ menka nkyerɛ wo so ɔkyea wo. Atetee ne abɛnedie a ɔde Seymour kɔɔ mu. Ansa mo ntam retete. Simon a yɛsɛ ɛna mu nti ɔyare no a yɛsɛ wanya brain tumor no, ɛyɛ Simon a ɛwɔ Belgium o, sɛ Italy, ɛwɔ Belgium. Ɛyɛ Belgium anaa Italy anaasɛ ɔwɔ Germany. Paa TV, sɛ wo deɛ, sɛ wo, kyɛ sɛ wo deɛ, woaporɔ kyɛn obiara. Ɛna ɔbɛtenaa social media bɛyɛ yɛn ho saa no. Ɛna nyɛ ɔnti na mbaeɛ. Ɛɛ Jida ako ɛɛ Otoo Tabaa wɔne ne mpena Perpetual Donkor mmoa ne mmienu nti na mbaeɛ. Wei ɛyɛ knocking. Kɔ so gyi me wate, Paa TV kɔ so gyi me. Hwɛ! Ma menka asɛm nkyerɛ mo sɛ, me ayɛ na mempɛ sɛ metem baabi a, ɛmmɛka me o. Sɛ metem baabi a medwene me ho a, ɛma meka me. Obi mmisa ne ho sɛ, Who is Perpetual Donkor? Ɔyɛ hwan? Wɔyɛ hwan? A, wobɛtem atena social media na woyɛ ano a bɛduru atɛn no a, bɛduru atɛn no kɔ. Mo a mudi pɛpɛɛtɔ a Donkor akyi a anaa manka do Gyanyina, mo nyinaa moyɛ mmoa. Moyɛ mmoa ma me. Moyɛ gyimifoɔ ma me. Mo a mosɔpɔɔto pɛpɛɛtɔ a Donkor wɔ saa nkwaseadeɛ a ɔde yɛ me a ɛnnɛ afei na me, afei deɛ momu akasa no a still a modi n'akyi no, moyɛ nkraman, moyɛ mmoa ma me. Montwe camera nsi m'anim na mɛdi m'atɛm na mo nso me ne mo nhyɛ aseɛ. Nkwaseafoɔ a mo deɛ moayɛ mo adwene sɛ obi gyimi a monka nkyerɛ no, obi di nkwaseasɛm a monka nkyerɛ no, Sɛ anka wo nua barima ne me na ɔbaa tantan bi, ɔbaa fo, baa busuani bi te sɛ Perpetual Donkor de m'anim ayɛ fam for five years a, anka ɛnyɛ ɔya wahu because wagyi me. Anka ɛnyɛ ɔya because wagyi me kɔ woyɛ kwasea wonwene nkwakyiri. Na mote social media na ɔbaa gyimifoɔ wei sɛ bɛtena social media na ɔdi asɔfo akuku da mo atɛm. na ɔdi asikafoɔ atɛm, ɔse Nyame se, ɔse Nyame se, ɔse Nyame se, na ɔde Nyame se, Nyame se, Nyame se saa ara, na ɔde mpanifoɔ bi anim ɛɛyɛ fam. Ɔwie nso a, ɔnsan nnware, na ɔde ne ho kankan, na wasan de ne ho kankan akɔ akɔda. Kwasi aba, pɛpɛtwa dɔnkɔ, mese wo dware a, wo dware a ma ho mfi, wo dware a ma ho mfi, na ka kyerɛ agyi dako sɛ, sɛ ɔdi wo a, Ɔma no nka n'ano. Ɛnɛ bi gye daako another girl nso frɛ me. Kyɛ sɛ wo deɛ social media hɔ no a wote no, mmaa nko ara na ase sɛ wɔn pɛ wɔ back door saa. Kyɛ sɛ pɛpɛtwa dɔnkɔ twɛ ne nso. Huh? Pɛpɛtwa dɔnkɔ no ne twɛ ne nso. Ɛnyɛ ɔfɔɔtoa. Wopɛ taste. Ah, wopɛ taste. Na girl yi a ɔte Germany yi ah, sɛ eh, bra bɛko ntɔkwa kakra ma no a, ɔsɛ ma mɛhwɛ ɔtwa ansa a, mama pɛ, mama, mama, mama me yere a, a, a, asɔ life ama no. Ma mɛhwɛ ɔtwa ansa. Eh, ɛdeɛ bɛn nti ama ɛyɛ sɛ ɔkɔɛ saa? Gye daako. Obiara kyɛ sɛ ɔbɛba wo life mu no, na sɛ ebia wopɛ sɛ woyusu bɔdamfoɔ no eh, pɛpɛtwa dɔnkɔ sɛ ɔnkɔko a ɛsiane sɛ ɔno nso wagyimi nti wopia anaa na ɔkɔ because wagyimi adwene ne nyɛ adwuma ɛsiane wo nkwasea nneɛma na ɔbɛko ama maa bi a bɛnya maa no twa hwɛ nti no ɛne aduru a ɛsɛ ɔde ma no ma ne ho tɔ no ma n'adwene mu da hɔ fee no aduru winter aba ɔsɛ aduru no memfa ma no na ɔkɔ fie o Sɛbe tokuro kakra a bɛnya die nti, ɛne mmaa sɛbe wɔn bɛnyi twitwi wɔn ho ama nti, Gyidaako gyimifoɔ, Gyidaako wɔ Tootabaa, Anonsuo bɛɛma a sɛbe wagyimi a wanwene fie, wagya ne yere ne ne mma hɔ agu Ghana because of bɔdamfoɔ pɛpɛtwa dɔnkɔtwe nti. Mepaatwo a, wahu sɛ Aman Krado me maa respect a, ɛyɛ genuine o, ɛtefa so a, ɛno nso yɛ genuine. Wo, wobɛsua nyansa, na sɛ woabɔ dam na sɛ wose womfa w'aduro a, wobɛfɔ, wobɛ, wobɛhyɛ aseɛ anonom wo nnuro. Adɛn na woagyimi saa? Na kyɛ sɛ wiase nyinaa no, ɛdeɛ bɛade na wopɛ, tumi bɛn nko ara na wopɛ. Wokɔpɛɛ tumi wɔ side nkyɛn baabi, amfa. Ayɛ wo dam, nti womfa saa adeɛ no nsua nyansa. Eh? A wofa so apenti amanka do black. Kyekyere akyi a wobɛpenti amankrado black. Adɛn nti a? Amankrado ayɛ ɔdɛn? Ana amankrado ɛrepam ɛɛ ɛɛ ɛɛ mama party ɛho nipa nyinaa afiri wɔn ho. Wɔn na amankrado apam no. Paa TV wɔyɛ wɔyɛ nipa. Saa Paa TV no wonim ne suban, wonim n'abrabɔ, wonim ne record. Ɔbaa gyimifoɔ baa bronsam biara nkyɛn na sikanibere baa biara nkyɛn no, da a mɛtena ase wɔ akonnwa mu wɔ saa party yi no ho, ɔbɛte me nka. Party no yɛ obi a sɛbe yɛapam no afiri Nana Agradaa ho a ɛyɛ case. Ɔyɛ bronsam te sɛ wo Perpetua Donkor no ara. Hwan biam? Bɔdi hwan biam? Apostle Antwi, still ɔne Nana Agradaa yɛ fine. If you don't know, adɛn hwan na ɛsɛ obi ne obi ko? Obiara ni hɔ. Obi a ɔka ho bi a wonim biara bɔ ne din, na yɛnkyerɛ kwan a ɛfaa so ɔno ara ɔno ara pamoo ne ho. Nana Addo Adaa for life o, for life is for life. Wopɛ n'asɛm a, nkɔ ha ma ha. Hunu sɛ maame na wogyina n'akyi. Na wo papa twadɔ nkɔ bɔdamfo akua, wopɛ sɛ nnipa gyina w'akyi a, ɔnyɛ straight ma wo. Collins di w'akyi, no ara sɛ ɔde ne koko ko ntɔkwa saa, ba biara, ntɔkwa sann.

Sɛ ɛnyɛ gyidi daako pɛ ara a, barima bɛn na obetumi aka sɛ wɔde wo di n'akyi? Wugyina hɔnom a, ayɛ sɛ sɛbe asɛ nsuo ba a, nsuo ba bi a yɛadrɛse no kama na yɛde no akɔ occasion bi ase. Sɛ yɛnya mmɔɔ nnwom deɛ a, wohu na abɛka sɛ ɔyɛ correct. Yɛde nnwom si so a, na sɛ ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔredi n'asa a, ana bɛhu sɛ yes, ɛnkɔ yie. Deɛ ɔbɛyɛ odwa no so no, ɔto ne ho to a na ɔto ne ho ato a na bɛhu sɛ no, saa akwa no wabɔ dam. That is pɛpɛ pɛpɛ twa dɔkɔ that is you wo sɛ yɛ drɛsɛ ne yɛde wo gyina hɔ nom a obi ahu ɔbɛka sɛ ee wɔahyia adeɛ bi a ɛka ma na wohyɛ aseɛ sɛ wokasa wo nneɛma no nya ba sɛ ne nya tefa so a ɛna Ghanafoɔ bɛhunu sɛ ei nkɔ yie asia na wonyɛ bɔdamfoɔ nyɛ nibrɛfoɔ ɛnyɛ busuani ɛwɔ wiase a waba a anka ɛba ne sɛ na wo so wako ama obi Nipa no redi ne birthday. Time no nya nsoeɛ. Ose matwe camera si m'anim, meba abɛtu no fo. Kwasea tu ba dam. Wo ba no a wabɔ dam te sɛ wo ara na ɔte Ghana no a ɔpue abɔnten a mmarima di no funkamfunkam no, tu ɔno no fo. Tu wo ankasa tu wo ho fo na wo maame kunu no, ɔne wo nkasa. Kwasea wo, wo fie nyɛ, w'akyi nyɛ. Woreba abɛtu yɛn yɛ fo? Huh? Papa Atwa, ɔbaa bɔdamfoɔ, ɔbaa fi, ɔbaa kankan. Wo wo fie nyɛ ɔbaa bɛtu yɛn yɛ fo sɛ sɛbe yɛn respect wo Papa Atwa dɔnkɔ sɛ yɛn respect wo for what? For the where? Ka kyerɛ yɛn. Bra abɔnten bɛ bɛka kyerɛ yɛn sɛ wo wiase a wobaa yɛ ɔbra papa bɛɛ paa na wabɔ. Sɛ masi gan, masi si gan wɔ Ghana. Masi dan mmiɛnsa. Mewɔ nsase. Hwɛ, kwate koraa sɛ wɔbɛma ntoma akyiri no, gyin o, pɛpɛtɔ no koraa. Ɛyɛ a gyaa saa gyimi no. Woyɛ saa a, wo, wo kampani wo dam no too much. Huh? Woyɛ saa a, wo kampani wo dam no. Woma wiase amansan nyinaa hu sɛ woman wabɔ dam, wabɔ dam, wabɔ dam, wabɔ dam too much. Obi a ɔne wo di agorɔ biara wɔ n'adwene mu da obi anim sɛ pɛpɛtwa dɔnkɔ, woyɛ bɔdamfo, woabɔ dam o. Ayɛ nya wo ho sɛ nnipa ma respect a, nsuma ne wo tirim nyɛ wo dɛ. Hunu sɛ woyɛ bɔdamfo, wo yɛmfa wo nni akyi nkɔ baabiara. Wohu sɛ tapoli a yɛatwa so ate? Huh? Wohu sɛ moti a wayera ne fie kwan, moti a wayera ne fie kwan, a n'ani so ayɛ no krakra, saa na ɛho teɛ. Woho ba saa yɛ sɛ bɔdamfo a ne dam ate fresh, di bɔdamfo a ne dam ate fresh. Wohu sɛ wo so woyɛ ɔbaa, wo so woyɛ premani, a wopɛ sɛ wobɛsa premafoɔ so. Woyɛ bea yi, Wo soro ne wo fam ɛno ara nie, anaa bi wɔ dɛm a kɔfa bɛka ho? Sɛdeɛ wo teɛ yi, ɛno ara nie anaa sɛ ɛbi wɔ dɛm a kɔ akɔfa bɛka ho? Ka meɛ nteɛ. Mpatwa adɔnkɔ, ka meɛ nte. Yɛ sua nyansa. Yɛ sua nyansa ma wiase amansan nhunu sɛ wo dwene kɔ akyiri na sɛ wo afa nyame dwuma a, meɛ nhunu sɛ wo afa nyame, nyame dwuma bɛɛ na wo afa. Huh? Nyame dwuma bɛn ana wafa? Ka kyerɛ ani ahwɛ nyame dwuma ko a wafa ɛte social media oma nipa so nkwa didi osɔre a na gyimi nko a pɛpɛ atwa o pɛpɛ atwa o pɛpɛ atwa o na e na pɛpɛ atwa o yɛ wobɛdi watam ɛ saa watanie no atwam atwam ɛwɔ atwam wɔ sɛ yɛ saa yɛn yɛ season wei sei no atwam ɛ wode asɛ fa sɛ Fa saa wo nkwasea atɛnnie no, saa wo nkwasea atɛnnie no a wodeɛ wotumi di no baabia no, fa kɔ ɔda camp. Ɛnyɛ saa kɔ na ha. Saa wo gyimi no asɔre na wobɔ otiri mu keka nsɛm no, na akeka wo nkwasea nneɛma no. Meme sɛ aduro kyeo. Yɛ yɛbɔ wo ba yie ɛwɔ asɔre bi a wokɔ wɔ London. Come and prove me wrong. Bɛtɛ champɔn mekyia baabi a obiara wowɔ UK. Nyame nhyira wo. Baabi a obiara mekyia wo. Perpetua, asɔre bɛyɛ na akɔyɛ a yɛbɔ wo ba yie ɛwɔ UK. A wɔatumi ansi asɔre dɛm hɔ biem ɛwɔ UK. Wasi a wo sɛ yɛmɛto nnwom mfrɛ wo, yɛmɛto nnwom, yɛnto nnwom mfrɛ wo ɛwɔ ɛwɔ ɛwɔ social media. Ɛne ɛnyɛ ma fikyerɛ o. Ah, ba bɔ danfo Perpetua Donkor, ɛnyɛ ma fikyerɛ o. Ɛnyɛ ma fikyerɛ. Sɔre a kwasia na mama kwan sɛ bɔ danfo wei sei. ɛmmra mmɛdidi m'atɛm. Ɔbɛkeka ne nkwaseasɛm na ɔbɛkeka no wɔ social media na wafa ne ho adi na ɔkɔ. Asisi awu man. Papa twa adɔnkɔ. Me me throw another challenge. Daa no mba bɛka wo deny sɛ nte saa. Fa Bible kura. Fa Bible kura. Anaasɛ ebia wowɔ wowɔ Tegale nneɛma bi a wobɛtumi apagya de akura a, fa kura na ka kyerɛ wiase amansan nyinaa sɛ ɛnyɛ wo ne Agyi Daako na ɛte fie, efie baako mu. Ha! Hwɛ Ghana yɛ ma mo ma social media ɛndisivu mo wate saa useless woman pɛpɛtwa dɔnkɔ wei sei ba ba kankan baa wei sei na ɔte social media sɛ wɔyɛ sɔfo maame na wo nso so wagyimi na wama ne de ne nsa to so sɛ ɔbɛbɔ mpa yi ama wo. Eh? Perpetua, enti woafɔɔ so a wa struggle a struggle a struggle a wopɛ sɛ kyenkyene akye anka wonya chance ɛwɔ baabi a wonyaa saa chance no wohunu sɛ nnipa a ɛwɔ hɔ nom yɛ smart. Kwasea wogyina hɔ nom sɛ yi wo se wowɔ manager otoo tabaa gyidaako ɛna ɛyɛ wo manager a na wobɛtumi de gyidaako atoto me ho na obi nso wɔ manager adeɛ a ɛyɛ ɔyɛ wahu Woyɛ kwasea pii. Woyɛ gyimifoɔ pii. Woyɛ baafo pii. Woyɛ ɔbaa tantan pii. Woyɛ ɔbaa agyingyan pii. Mese social media this year wobɛ respect. This year you respect. Ti social media na obi a na akasa tia no rough rough. Baabi a wode wo gyimi bɛkɔ yɛma wo kyɛm so. Hmm yɛ yɛ mɔ wo kyɛ me so because o yɛ nim sɛ wa bɔ dam nti wo deɛ ɛtɔ critical a na wo de wo dam atete wo ho sɛ deɛ wo kɔ wie adeɛ wɔ store a yɛ kyee wo a later yɛ hunu sɛ nneɛma nkɔ yie a yɛ gyaa wo ma wo kɔɔ fie no ɛno na adeɛ wo de bɔ ho asafo no yɛ tɔ nea ɛden a yɛ bɛ hu sɛ yes ɛdam da wo so wase akwa na wo gyina hɔ nom na wo gyina hɔ no hwɛ hwɛ bɛrima a ɔdi w'akyi o ansa wɔkasa tia bɛrima o. Papakyɛw dɔnkɔ bra bɛbɔ dua sɛ bɛɛma mpo koraa sɛbi otimi maa wowoo baako ɛbɛpem nnɛ wone no wɔ contact ɛdam nti bɛɛma na wofrɛ no kɔ ɔmfa ɛdam wone bɛɛma no wɔ contact no na wo expect sɛ yɛɛ mɛ respect wo ɛwɔ social media ah oho ba saayɛ wate oho oho ba saayɛ Kwasia Gyimi, Yɛabu nam a ɔse kɔtɔ. Yɛpɛ mmaa papa bi abɛkasa tia me a ama no ahye yɛn a yɛse wo perpetual dɔnkɔ. Wo respect koraa obi wɔ w'abusua mu ɛna wode mmarima nim aba abɛɛfo ma wɔ social media. Ɔbaa gyigyan. Obi kasa me nti a ɛna ɛɛ ɛɛ camp mmienu na moko. Perpetual dɔnkɔ sɛdeɛ ne dam teɛ ne sɛdeɛ ne gyimii teɛ no wei ɔyɛ camp member papa. Ɛɛ. Ɔyɛ camp member papa. Camp member a ɔwura camp ɔpɛ sɛ ɔde ne nsa ne ne nan ne ne hwene nyinaa didi bom. Saa na ɔde kɔ ɔhyɛn a ɔasi abrabɔ mu. Srɛsrɛ ntaadeɛ saa. Da a bɛkyɛ ne nneɛma deɛ ɔba life a na ɔbɛ praise wo saa. Hyɛn a ɔasi wunu sɛ sister to bo nneɛma ma ayɛ na da ne ntɔkwa. Aseɛ wo man. Sɔre ama nipa nya so na ɔde a wode dama kata kata wani na wogyini saa. Mese wo. Woba thousand any time bi a bɛba gye sɛ ebi a mayɛ busy ana ebi a sɛ ɛtaw ne me mfi mu. W'anom kankan. Bronsam ba a ɔbɛtena nipa so a ɔpɛ sɛ enipa nfa respect ma wo, enipa mmrɛ ne ho ase ma wo. Ɔbaa nyanyan a ɔbɛtena nipa so a ɔpɛ sɛ nipa nfa mmrɛ ne ho ase ma wo, enipa nfa obuo ne anidie ma wo. Bɔtanfoɔ pɛpɛɛtwa dɔnkɔ. Ka kyerɛ wo kunu Gyidaako no a sɛbe n'abusuafoɔ apo no ama wɔn no. a wosusuw abusuafo apow apow ama noɔ no sɛ onsua nyansa na onyae gyimi. Gyidaako, yɛka mɛma a ɔnka ho o. Bɛɛma a wotumi ho twɛ po wo yere ne wo mma deɛ, anka wonka mɛma ho. Woyɛ kwasea pii. Gyidaako, woyɛ bɛɛma gyimifoɔ pii. Bɛɛma a wotumi ho no twɛ tumi po wo yere ne wo mma. Yɛka mɛma a ɔka ho. Aa, sɛ yɛka mɛma a ɔka ho, ɔnka ho. Te sɛ wommu adeɛ ɛmfɛre adeɛ a ɛnyɛ pire ma ani bɛma so wate. Amankrado ma block wo. Woyɛ kwasea, woyɛ coward. Ma block wo. Ana mɛma purple aba life ma wo. Purple aba life ɛno ɛni wei yɛ ayi. Mɛma purple aba life na wei yɛ wei yɛ ayi. Ah, na me kasa de foforo bi. Pɛpɛɛpɛ Adɔnkɔ, me se wobɛbua deɛ me se me, me din, ɛmmɔ me din koraa nkyia me da, wobɔ me din kyia me koraa mɛba abɛdi wo atɛm, sɛ wobɔ me din kyia me koraa mɛba abɛdi wo atɛm because wo wo din bɔ no ɛyɛ fake, woka sɛ wopɛ obi asɛm a ɛnyɛ real, ɛwɔ sɛ nipa no ɔyɛ very careful, woyɛ aniberɛfoɔ, woyɛ bronsam, woyɛ busuani, woyɛ ɔbaa abayifoɔ, woyɛ ɔbaa abɔdamfoɔ, ɛyɛ nokora sɛ nipa ma respect, woyɛ w'adwene sɛ bi a Wode wo ho hyehyɛ obi a ɛsɛ nipa yɛ very careful kɔ wote woyɛ prɛko yɛyɛ wo deɛn wode wo bɛkɔ akɔto akyekyɛ mu yɛdware wotutu perfume gu ho ɛhyɛ w'atade fitaa ɛma wo flowers bɔ wo bo wode wo dam bɛkɔ akɔto akyekyɛ mu that is you pep donko wagye me boro so too much adeɛ bɛɛ ne ɛnyɛ wo ah adeɛ ba yɛtɔ wo deɛ ne ɛntwia ka A ɔbɛdan yɛn ka ahomanakye. Wo deɛ neɛ ɛtɔ yɛ a yɛntua ka a ɔbɛdan yɛn ka ahomanakye. Ɔbaa busuani perpetual adɔnkɔ. Ɔbaa bronsam perpetual adɔnkɔ. Ɔbaa bad luck perpetual adɔnkɔ. Bad luck ni baa a ɔde ne bad luck ɔde ne bad luck ɔdi animguaseɛ ɛbrɛ mama part berɛ a ɔredi ne birthday. Balɔk ni baa kwasia bɛka sɛ woka hwan camp ho woyɛ camp ni anka berɛ anigyeɛ ba kaa deɛ wode animguaseɛ na nka de hyia nipa kwan gyimifoɔ baa a sɛbe nipa agyimi ɛhunu sɛ wabɔ dam no wagyimi enti ɛsɛ nipa yɛ careful wɔ ho anigyeɛ baa na ɔde awerɛhoɔ hyia nipa kwan adɛn no wagyimi saa anyabia obi bɛfrɛ wobɛma contract Na wawie ayɛ w'adwene sɛ indirectly na sɛ wakɔtɔ kaa wo na aseɛ kaa no kɔ rɛntee ɛyɛ kora na na wode twe kɔ gyida akɔ akɔ akɔgye girl bi wɔ Germany ne twɛ girl girl abaayewa kɔkɔɔ na ne tɛkyerɛma butu no gyida akɔ akɔ akɔgye ne twɛ ɛna akɔfa nsɛm bebree aba na wokyerɛ girl ne sɛ wotumi hwɛ bɛrima na gyida akɔ nso wagyimi paa o na wɔama pɛpɛtwa dɔnkɔ de wo abɛtena hɔ nom ayɛ wo sɛ toobi de wo abɛtena social media de no matɔ kaa ama no me manager manager matɔ kaa ama no manager mea na meyɛ yi enti ka kyerɛ agragra no anso ɔnyɛ eh pɛpɛtwa no menyɛ mafu na mede kɔdi maame no akyi o ɛnyɛ mafu na mede kɔdi maame no akyi pɛpɛtwa dɔnkɔ ka kyerɛ gyi daako sɛ Watɔ kaa ama no, enti sɛ ɔrefae a ɔmfa n'ano mmom. Ɔda apua no, anka obehu n'ano ho nnwanhono ka the next morning. Anka obehu n'ano ho nnwanhono akɛseɛ akɛseɛ. Sɛ ɔda apua, aba a ɔda apua yɛ no, sɛ yɛde ano bɔ mu a, gye da ko bɛka kyerɛ me. Gye da ko ɔbɛka kyerɛ me. Kyekyere akyi a, yɛbɛkra wo sɛ mama part ma wo hwee. Ɛnyɛ adeɛ bi na na wopɛ. Anka wo ne Collins mo kaa no ɔmo nko o. Ɛnkɔka sɛ, 'Ɛɛ, yɛakyɛ wo fie, ɛnna yɛakyɛ wo eka a, yɛnkyɛɛ me hwee. Ka kyerɛ Manka Dɔm Mɛkla bi sɛ maame no maa me hwee. Me ara na metɔɔ me fon. Ɛnyɛ maame no na ɛtɔ maa me. Ɛdeɛ bɛn na na apɛ a na anka wontumi nka nkyerɛ yɛn na ade nwanwa nwanwa yɛn? Ɛdeɛ bɛn na na wopɛ a anka wontumi nkyerɛ nka nkyerɛ nipa na ade nwanwa nwanwa yɛn? Ɛɛ, Perpetua, sɛ nipa ma wo respect a, ayɛ a bu ate na woagyimi dodo. Nnipa de obuo ne anidie ma wo a, ayɛ abu na woagyimi dodo. Sɛ nnipa de anidie ne obuo ma wo a, ayɛ abu na woabɔ dam dodo. Efi ba. Wote aburokyire dware baako pɛ, ɛbɛka sɛ kyeɛ amankrado. Wote aburokyire ɛhyɛ chokoto, ɛhyɛ nylon pant, rubber pant, Ɛbɛkasa atia aman krado, atia burokyire ahorow ase de ayɛ aduane ama Gyedaako gyimifo adi, agye no afiri ne yere ne ne mma nsam. Wobɛkasa atia aman krado, yɛka nnipa a anka aka ho. Waseɛ wo man, bɔdamfoɔ baa, gyimifoɔ, otoota baa bɛrima, Gyedaako. Ka kyerɛ wɔn mpere gyimifoɔ, wɔn mpere fi baa pɛpɛtradɔnkɔ no a adwaman adokoro no akɔ hɔ nom, ɛ, apɛtɛsi. ɛne ɛne ɛ ɛ ntwetwe ntwetwe ntwetwe sɔfo baa no by four sɔfoɔ no ka kyerɛ ne sɛ amankra deɛ somaa me yɛ somaa no wɔ me hɔ a ka kyerɛ sɛ wɔ ahume wasiagɛ te social media na pɛpɛtwɛ adɔnkɔ pɛpɛtwɛ adɔnkɔ deɛ na no ɔya woyɛ obedu atam odi asɔfo akuku dam atam ɛ yɛ ma wo chance those days yi wo sɛ tam ne yɛ ma wo chance kɔ yɛ fa wo nɔɔma bi Yɛma wo chance those days this time round wo gyimi a yɛbɛ tea wo colours biaa bi me se me ɛmɔ me din kura nkyia me da wo kasa me din amankrado ne ba wano se kim maame sɛ wo kaa papa faa me ho sɛ wo kaa bɔne faa me ho me nfa nkyɛw. I will come and reply you. Sɛ wagyi me na sɛ womu adeɛ na sɛ wohyɛ da bɛyɛ ɔho de wo ho bɛhyehyɛ nipa last hour wopɛ sɛ nipa no wotena ne kɔn so na sɛ wampene ama wo a na nipa no ada na ɔtamfo kwasea mɛma wo gyimifoɔ a sɛbe woni fie nyansa nsa ni sukuu nyansa mɛma mfoma nim bɛyɛ fam wahu kurase ni baa pɛpɛtwa dɔnkɔ mese Wo, bra bɛbɔ dua. Sɛ wo papa, wo step father, ɔne wo nkasa. Ɛbaa no sɛn? Dwamanfoɔ baa. Tumi, e, etumi, etumi gye obi kunu tan w'ani ase by force. Yɛ pataa baabi a ɛmpata. Woayɛ wo ho busuani ne nam social media. Obiara bɛna bɛhyɛ w'ase. For the where? Ɛn? Wo tiri nkwa, ɛka adwie, ka, ka, wo tam bɔɔla so aduane dii ma ne ɛbɛsisiiɛ. Wɔasia wo man. Mema wo mmara ma memmra wo, mema wo mfa wo dam ne wo gyimi mmra mmɛkata me aman krado so. Barima titiriw bi te sɛ me, kwasea barima gyimifoɔ gyee da koro kɔɔ di w'akyi na wagye wagye no afiri o, ɛ, ɛ, ɔbaa bi nsam, wagye no afiri ne yere nsam no, ɔno koraa worespɛte no. Kwasea na mema mema wo mfa wo gyimi ne wo bɔdam ne wo nkwasea keys no mmra mmɛkata me so. Wodwaree da bɛn? Ɛna ɛho fii da bɛn? Ɛna abɔ ɔbra da bɛn? Ɛna wosii mu da bɛn? Na nnipa bɛbrɛ ne ho ase ama wo. Ɛdan no a ɛsi Ghana no a wode lesbianfoɔ mmaa agu muo no, yɛde ho nsɛm bɛpue abɔnten. Gyimifoɔ baa, wofrɛ wo sɛ woyɛ sɔfo maame. Bayifoɔ. Useless woman. Perpetual adɔnkɔ. Mese woyɛ useless. Wonyɛ useless a, gyae social media a wote abɔ bokis ɛkyeɛkye amanfoɔ de gyegye amanfoɔ nneɛma nneɛma no. Me, Aman Krado, ɛmfa m'afikyire this year.